Умая, умая, сүрэх күнүн таарый, кыратын кытыасты. Төрөөбүт төрүт тылым бу тыынар салгыным курдук. Иитиллибит ийэ тылым бу иһэр утаҕым курдук. Саҥарбыт саха тылым, үөскээбит алааһым курдук, ыллаабыт ытык тылым, үүт хатын чараҥым курдук. Үтүө киинэн Чурапчыбыт дьоно-сэргэтэ, эһиги республикабыт үрдүнэн ыытыллар Ийэ тыл сурук-бичик күнүн декадатын чэрчитинэн тыл күнүн көрсө уонна Саха суругун бичигин төрүттээччи, сахалартан бастакы ученый-лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөөбүтэ сүүс отут сылыгар аналлаах туругур интеллектуальнай оонньуу биэриитин көрөҕүт. Бүгүҥҥү оонньууну айыллаан сынньанар киин уонна улуустааҕы киин библиотека бэлэмнээтилэр. Бүгүн биһиэхэ оонньууга кытта кэллилэр Семен Андреевич Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээччилэрин икки хамаандата. Хамаандалар биэс түһүмэххэ төрөөбүт тылларын төһө билэллэрин тургутан көрүөхтэрэ. Онон бүгүҥҥү оонньууттан элбэҕи, сонуну, билэн, билиилэрин-көрүүлэрин кэҥэтэн, туһалаахтык сынньанан, оонньоон барыаххыт диэн эрэнэбит. Дьүүллүүр сүбэ оонньууну болҕомтолоохтук истэн көрөн, баалларын суоттаан түмүк таһаарыа, биирдии сөп эппиэт биирдии баалынан сыаналанар. Түмүккэ ким элбэх баал ылбыт, ол кыайыылаах буолар. Дьэ онон аан бастаан хамаандаларбын кытта билсиэххэйин, бастакы хамаандаттан саҕалыаххайын. бастакы хамаанда аата уонна хапытаана баһаалыста биһиги хамаандабыт аата өркөн хапытаан мен захар валиновын хамаандалары эҕэрдэлиэххэйин онтон иккис хамаандаҕа барабыт иккис хамаанда эрэ ааккыт суолгут уонна хапытаан кими биһи хамаандабыт аата күн диэн капитан даяна эҕэрдэлиэххэйин иккис хамаанданы дьэрэ онон командалар бэлэмҥит өйдөннө да сөпчөрө ким сытыы булугас өйдөөх ол кыйдын диэн туран оонньуубутун саҕалыахайын Тәрә командалар бәләммит. Тәрә. Бастык бастакы таабырыммыт толкуйдуубут чөйдүк толкуйдаан бараммыт илиибитин уунабыт киһи хараҕар көстүбэт да аан дойдуну тутан олорор баар үһү дэрэ салгынна Салгы. Аха, сөп эппит. Сөп. Дьэрэ. Салкыы барара. Тыыл устун иһэн, лабааны таарыйбат, муора устун иһэн, долгуну хамсаппат. Дьэбэ тугуй. Чүтүк толкуйдуубут, уна лиибит умногут. Нерэ, толкуйдугут? Аха, Дерэ, Алина хамаандата. Күн сардаҥатыгар? Күн сардаҕата. Саамай сөп. Аха, Нерэ, халкы баран иһэбит. Эппиппит күн сардаҥата. Үһү. Эдьиийэ ыалдьыттыы кэллэҕинэ, балта саһан хаалар үһү. Нерэ, күн онно ой сөп эппит бэрэ баран иһэбит инник салхыы көмүс чохтор тохтообокко чыпчылыҥнааллар үһү бэрэ эппиппит бэлэм сулус сулустар сөп сөп салхыы баран иһэбит Сиргэ түһэр эрээри, сиртэн турбат баар үһү. Дьэ бу тугуй? Толкуйдуубут. Бастакы ханаанда толкуйдуубут. Дэрэ. Токуйдугут. Бары маны билэбит биһиги. Туох буолун эбий дьэрэ? Сүбэлэһэбит. Дьэрэ, бири-бэби баран иһэр. Дьэрэ, ардах. Сөп, сөп. Аха. Хөп, дьэрэ. Баран иһэбит. Ким да кинини күһэйбэт, бэйэтэ кэлэр-барар баар үһү. Дьэ бу туох көстүүнүй? Дьыл көмөлө. Туох буолуон сөбүй? Дьэрэ илиибитин уунабыт? Дьыл көмөлө. Күн-дьыл, аһа, сөп. Күн-дьыл. Бэйэтэ билэринэн кэлэр-барар дии. Һээп, алхыыбарабыт. Сырсаллар-сырсаллары да, хайалара да куоппат баар үһү. Дьэрэ? эппит атахтар сөп сөп дэрэ салгы барабыт дэрэ сылайбакка түүннөрү күнүстэр хаамар баар дьэ бу тугуй чааһы сөп басқа хамаандаға баала биллер халқы барабыт Оллур-доллур оҕолор олоро түстэллэр эрэ, кэпсээбитинэн бараллар үһү. Дьэ бу туох буолун эбит? Эрэ, толкуйдуубут. Толкуйдуубут. Олоро түстэллэр эрэ, кэпсээбитинэн бараллар үһү. Туох буолун эбит оҕолор? Дэрэ, аха. Олоҥхойо. Ох, дэрэ. Иккис хамаандаҕа эппиппит келер. Сыыһа эппит буолла, иннигинен бастыга хамаанда. Эппиттиир, туох болун хэбүй?

Сөп. Дьэрэ, аһа, бу түһүмэхпит бүттэ. Манан таабырыннарбыт бүттүлэр. Сөп. Аны буллаана халхы иккис түһүмэххэ барыахпыт. Уммая, уммая, сүрэхпин. Дьэрэ, оҕолор, иккис түһүмэххэ барабыт. Иккис түһүмэхпит саха суруйааччылара. Дьара манна эһиэхэ саха уруйааччыларын мэтириэттэрэ тахсыахтара, ааттара толору ааттара-суоллара хурулла сылдьар. Эһиги сорудаххыт диэн кинилэр псевдонимнарын таба таайыахтааххыт. Өйдөнөр дии. Аха, манна буоллаҕына бу боппуруос хамаандаҕа көспөт, бэйэҕит бу боппуруоскутугар эрэппиэттиигит. Сөп? Аха, дьара бастакы мэтириэт. Бастан саха народнай уһуйааччыта Василий Семенович Яковлев Далан сөп халхы бардыбыт кинилэргэ барабыт дьэрэ эһэ хамаанда бардыбыт дьэрэ бу ханнык суруйааччы мэтириэтэ Кэрэмин манна кыратык туохтаан биэрэбин. Поэт, тылбаасчыт, Аҕа дойду улуу сэриитин кыттыылааҕа Гаврил Иванович Макаров. Кини псевдонима дьэким диэн буоларый? Толкуйдуубут. Бары билэҕит. Кини хоруйбут хоһоонун тыллара биһиэхэ Чурапчы гимна буолар. Дьэрэ, кини псевдонима ким диэний? Дьэрэ, эппиэт баар? Дьэрэ, суох былаана, эппиэппитин кырааҥҥа таһаарабыт. Дьон дьаҥыл оҕолор. Аха. Дьэрэ, мхм. бастакы хамаандабытыгар барабыт? Аха, дьэрэ.

Биир дойдулаахпыт, быйыл юбилейдаах сүүс отут сыла Семен Степанович Яковлев кими? Дэрэ, псевдонима кими? Эркөннөр, кытаатын эрэ чара?

Саха народнай уруйааччыта, драматург, Таатта улууһуттан төрүттээх Николай Егорович Мординов псевдонима ким диэний? Амма Чыгыйа. Амма Чыгыйа, сөп. Сөп. Дэрэ, өркөннөргө кэлэбит. Саха народнай уруйааччыта Николай Гаврильевич Золоторев Дэрэ, кини бары дьэ билэр, айымньыбытын Көмүстээх Үрүйэ диэн сэһэни суруйбута. Кимий дэ? Псевдонима ким диэн буоларый? Дэрэ, өркөннөр эппиэттэри баар. Сэптэрэ. Эппиэт суох плана. Күндэлдэ. Сыыһа буолла. Дьэрэ эппиэппитин таһаархайын ары краҥҥа. Николай Якутскай. Николай Якутскай оҕолор. Дьэрэ күннэргэ барабыт. Дьэрэ оттон маны билбэтэхпитинэ саха уус-уран литературатын көрүү. Өксөкүлээх Өлөксөй. Саамай сөп. Сөп. Дьэрэ, күннэргэ баал, онтон дьэ өркөннөргө кэлэбит. Саха. Эллэй. Эллэй. Дьэрэ, толору ааты ким диэни? Серафим Романович Кулачка. Аха. Сөп. Дьэрэ, уонна салхы. Ойунскай. Ойунускай. Сөп. Дьэрэ бу түһүмэхпит түмүктэннэ. Аһа, суруйааччыларбыт э, псевдонимнарын ааттаатыбыт. Онон дьэ бу түһүмэхпит бүттэ. Уммая, уммая, сүрэх мин. Оҕолор үһүс түһүмэхпитигэр киирэбит. Аһа, үһүс түһүмэхпит э, сахалыы ааҕабыт диэн. Дьэ бу түһүмэххэ оҕолор э, Семен Андреевич Новгородов алпаабытынан тыллары ааҕан холонон көрүөхпүт. Манна быллааны сорудаҕа диэн ким элбэх тылы латыынныы алпаабытынан ааҕар эбитий диэн. Сөп? Текстка тыл үрдүгэр ол эһиэхэ анал тексттэри биэриэхтэрэ. Ол онно дьэ үрдүгэр билиҥин сахалыы хайдах ааҕылларын суруйуохтааххыт. Итини улаана бартын биир мүнүүтэ иһигэр оҥоруохтааххыт, биир мүнүүтэ иһигэр ол аата эһиги бу тыллары ааҕан уонна сахалыы билигин хайдах урулларын үрдүгэр суруйуохтааххыт. Манна кыайыылаах ким төһө элбэх тылы ааҕар аахпыт ону суруйбут буолар. Сөп. Дары билигин быланы мүнүүтэни ыытыахпыт. Ол иннинэ билигин жара раз, два тии диэтахпына бу кумааҕылары тэбис тэҥҥэ эһиэхэ түҥэтиэхтэрэ. Жара барда. Аха, жара хоруйабыт. Дьэ эрэ, бүттэ, түмүктэннэ. Аха. Бу кумааҕыларбытын дьүүлүүр сүбэҕэ биэрэбит. Аха, уонна билигин буллаана дьэ экраҥҥа текстпыт таххыаҕа, ону көрөн олороммут дьэ ааҕыахпыт, бэрэбиэркэлэниэхпит. Ол кэмҥэ дьэ дьүүлүүр сүбэ эһиги төһө элбэх тылы таба аахпыккытын, ону суруйбуккутун көрүөҕэ. Дэрэ? Баран иһэбит, текстпытын таһааран эрэ. Дьэрэ, бастакы тыл аахан көрүөххэйин эрэ. Кыл. Кыл. Аһа, халкы баран иһэбит. Кыым. Киим. Кыым. Кус. Кыс. Кыс. Кус. Аһа. Кус. Кур. Кур. Кустук. Кысты. Кыты. Кырыы. Кырыс. Сөпчөрө бу сорудах өйдөммүт диибэт да аха дьэ иннэ була дьүүллүүр сүбэ эһиги төһө сөпкүннэ хас тылы таһаарбыккытын ааҕан суоттуоҕа Дэрэ халхыы барабыт төрдүс түһүмэххэ Төрдүс түһүмэхпит була биһиэхэ дьэ сахам тыла барахсан диэн манна уоллаана дьэ саха тылын туһунан, саха тылын үөрэтии туһунан, саха тылын төрүт, саха суругун-бичигин төрүттээччи, төрүттээччи Семен Андреевич Новгородов олоҕуттан боппуруостар киириэхтэрэ уонна манна уоллаана биир мүнүүтэттэн мүнүүтэттэн ордуга оһохтолкуйдаан бараҥҥыт ким бастакы илиитин ууммут эппиэттиир Сыыһа эппиэттиир түгэнигэр иккис хамаандаҕа көһөр боппуруос. Өйдөнөр дии? Аһаа. Тэрэ. Сахалыы алфавит хас буквалааҕы илиибитин унабыт. Дэрэ? Тёрдун. Тёрдун. Аһаа. Сөп. Аһаа. Халхыы баран иһэбит. Дэрэ. Күннэр кытаатын эрэ. Дэрэ, өркөннөр. Сөп. Аҕыс. Халхыы барабыт. Тус-туһунан өйдөбүллээхтик биирдик этиллэр тыллар. Туох дьэ? Омоним. Күннэр, омонимнар. Уһун, сөп. Дальше барабыт. Утары суолталаах тыллар. Антоним. Сөп. Эһи басты команда арий улаханнык Аха, саҥарарын син. Аха. Халкы барабыт. Дьэрэ, үөрэнэр оскуолаҕыт? Инштоҕа систоҕын биири. Сөп. Сөпөппүт. Халкы барабыт. Төрүт тыл сөрүүн сүөгэй курдук, сүрэҕи-быары сөрүүргэтэр, убаҕа сотон уутун курдук улахан куйааска утаҕы аһарар диэн дьэ бу ким суруйбут сүрдээх үчүгэй хоһоонуй эрэ эппиэт баар дэрэ оҕолор аһа эһиги бу хоһоону оскуолаҕа үөрэтэҕит бары билэбит Дэрэ, ханнык уруйааччы суруйбутай? Дэрэ, эппиэт баар да? Күннэр, Өркөн, Дэрэ, Алина, Дайаана, Күндэ, сөп. Дэрэ, халхыы барабыт. Эн-мин кини биһиги кинилэр диэн дьэ бу ханнык саҥа чааһай? Дьарай, аһа. Сирэй солбуйараат. Сөп. Сөп. Мм, халкы барабыт. Дьарай, Семен Андреевич Новгородов. Санкт-Петербургтааҕы. Сөп. Санкт-Петербург университетыгар илиҥҥи тыллары үөрэтэр факультетка киирбитэ дии. Сөп, халкы барабыт. Дээрэ, тыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха тахсыбыт Новгородов оҥорбут бастакы букубаарынаата. Дээрэ, Өркөн. Суох, дээрэ, иккис хамаанда. Күн хамаанда петах. Тыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха тахсыбыт бастакы букубаарынаата. Чэрэ, эппиэт баар да? Сахалыы сурук-бичик. Сахалыы сурук-бичик, сөп. Чэрэ, салхыы барабыт. Чэрэ. Уонна бу түһүмэххэ бүтэһик Боппуруспут дэрэ, аха. Тыһынча тоғыз сүүс тоғыз алта. Тоғыз алта сыллаахтан биһиги дьэ бу ийэ тыл, төрөөбүт тыл күнүн бэлиэтиибит. Сээбдьэрэ бу түһүмэхпит бүттэ. Төрдүс түһүмэхпит түмүктэннэ. Аны билигин дьэ бэһис түһүмэхпитигэр киириэхпит. Бэһис түһүмэхпит Хаамар хартыынка диэн. Дьэ бу манна буоллаана э, хапытааннар таххаллар. Хапытааннар тахханнар манна дьэ командаларыгар э, э, көрдөрөн көрдөрүөхтээхтэр хамнанан. Онну була командата таайыахтаах. Командата таайар уонна дьэ бу гынарын этэн биэриэхтээх. Сөп биир мүнүүтэ иһигэр манна була ким дьэ хамандыыртан хапытаантан наһаа тутулуктаах буолар манна үчүйдүк артыыстаан көрдөрөн дьэ дьонноро түргэнник таайан иһиэхтээхтэр. Ким төһөнөн элбэх тылы таайбыт ол кыайыылаах буолар. Саҥарбакка тигин көрдөрөн эрэ биэрэҕит. Сөп. Аха. Чэр манна уланы дьүүлүүр сүбэ көрөн олоруоҕа биир мүнүүтэҕэ дьэ элбэх тылы көрдөрүөхтээх хапытаан. Тэрэ хапытааннарбыт команда таһаҕалыыбытый? Уммайа, уммайа, сүрэх күн.

Баттах өрөр. Өрөр да. Ыллыыр. Өрөр. Суруйар да. Печатьир. Туйте.

таҥас сууйар баттаҕын тараанар хаар күрдьэр мосто уһуйар тесто охсор

Даяна манна унюс Сүлбэ биир тылтан Даяна унюс тылы сөпкө көрдөрдө. Командата таайда. Сэрдерэ онон оҕолор бүгүн биһиги биэс түһүмэххэ оонньоотубут, үрдээн үчэйдик дьэ билигитин көрдөрдүгүт. Билигин болланда дьүүллүүр сүбэ түмүгү таһаарыа, баалларгытын ааҕыга. Уммая, уммая, сүрэх Төрөөбүт тыл сурук-бичик күнүгэр анаммыт оонньуубут түһүмэхтэрэ бүттүлэр. Онон дьэ билигин дьүүллүүр сүбэттэн бүгүҥҥү оонньуубут түмүгүн этэригэр көрдөһүөххэйин. Бүгүн оҕолор үрдээх үчүгэйдик оонньоотулар, боппуруостарга эппиэттээтилэр, бэйэлэрэ туонна саҥаны, сонуну билбиттэрэ буолуо диэн эрэнэбит. Онон дьэ билигин түмүк истэр долгутуулаах түгэммит тиийэн кэллэ. Ордук ханнык түһүмэх интириһинэй эбитий оҕолор эһиги санааҕытыгар? Бүтэһик түһүмэхтэ ити хамсанан көрдөрүүгэ.

Этэбит кыайыылаах Өркөн хамаандатын ылла. Ити истиҥ эҕэрдэ өркөннөргө уонна эһиэхэ баргытыгар диплом туттарабын, хамандыырга туттарыам сөп. Өссө даҕаны кэлэн кыттар буоларын. Спасибо. Уонна бу баргытыгар Туттарабыт уонна Айыллаан сынньалаҥ кинигэр Айыллаан кинотеатрга босхо киинэҕэ кэлэргитигэр маннык сертификат биэрэбит сөп хас биирдикитигэр уонна иккис хамаандаҕа эмиэ манна кэлэн кыттыбыккытын бэлиэтиир сертификат уонна киинэҕэ билиэт туттарабыт барыгытыгар Өссө даҕаны кэлэн кыттар буолаарыҥ, өссө даҕаны билигитин сайыннара туруҥ. Уонна махтал. Тургур оонньуу кыайыылаахтарын өркө хамаанданы өссө төгүл итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Онно бүгүҥҥү кыттыбыт оҕолорбутугар барыгытыгар үөрэххитигэр ситиһиилэри, үүнүүнү, сайдыыны чөл тэгин чэгиэн туругу баҕарабыт. Оннуттан күндү дьоммут-сэргэбит, төрөөбүт тылбытын таптыаҕын, төрөөбүт тылбытын харыстыаҕын, үөрэтиэҕин, сайыннарыаҕын, төрөөбүт тылбытынан саҥарыаҕын, ааҕыаҕын диэн барыгытын ыҥырабыт. Барыгытыгар чөл туругу, этэҥҥэ буолууну баҕарабыт.